Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesù Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispirtu s-Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Insellmu lil ħutna kollha mill-komunità parrokkjali tagħna ta' Ta' Xbiex. Illum huwa l-Ħamis ħames ix-Xirka. Din il-ġurnata qegħdin niċċelebraw dak li għamel Ġesù. L-ewwel nett it-twaqqif tas-saċerdozju ministerjali. Għalhekk nagħtu wkoll minn qalbna l-festa t-tajba lis-saċerdoti kollha kif ukoll it-twaqqif tal-Ewkaristija. Ġesù fl-aħħar ikla qabel ma daħal għat-tbatija u l-passjoni jwaqqaf l-Ewkaristija. Fil-Vanġelu ta' San Ġwann se naraw li Ġesù lill-Appostli ħabbhom għall-aħħar. Mal-Appostli hemm aħna. Ġesù lilna ħabbna sal-aħħar u sal-aħħar ifisser li tana dak kollu li seta' jagħtina. Għalhekk ħuti ejjew din il-ġurnata hekk għażiża li permezz tagħha qegħdin nibdew dawn it-tlett ijiem ta' tbatija u l-mewt u l-qawmien ta' Ġesù, Ejjew illum ukoll, din il-ġurnata kif għedt sabiħa u għażiża, niftakru f'dak li l-Mulej Ġesù għamel magħna. Waqt li ngħidu, Nisħaq 'l Alla li jista' kollox u lilkom, ħuti, jiena għaddibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil, billi ħallejt mirjieħi, ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob illi ma' Ħadd San Marija dejjem Verxni, il-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom Ħuti biex titolbu għalija l-Mulej Alla tagħna. Weħelna għalina Alla li jista' kollox, jagħfrilna dnubietna u jwassalna għall-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Glorja lil Alla fil-għoli tas-smewwiet u paċi fl-art lill-mnedmin tal-idha tajba. Infaħħruk, inbierkuk, innadurawk, innaddixxih. Inroddulek ħajr għall-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej Iben waħdieni Ġesù Kristu, Mulej Alla ħa titgħalla minn il-Missier, int li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenn għalina, int li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ilqa' t-talb tagħna, Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenn għalina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek fl-ogħla Ġesù Kristu, mal-Ispirtu s-Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Ammen. Nitolbu. U Alla aħna llum inġbarna biex niċċelebraw l-ikla qaddisa meta Ibnek il-waħdieni qabel ma ngħata l-mewt ħalla lill-Knisja s-sagrifiċċju l-ġdid li jibqa' għal dejjem u l-ikla ta' mħabbtu. Agħmel li minn misteru hekk kbir nieħdu l-imħabba u l-ħajja fil-milja kollha tagħhom. b'Ibnek, Ġesù Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu s-Santu għal dejjem ta' dejjem.
Qari mill-Ktieb tal-Esodu Il-Mulej kellem lil Mosè u lil Aron fl-art tal-Eġittu u qalilhom. Dan ix-xahar ikun għalikom l-ewwel fost ix-xhur, ikunilkom l-ewwel xahar tas-sena. Kellem lill-ġemgħa kollha ta' Israel u għidilhom, Fl-għaxra ta' dan ix-xahar kull wieħed minnkom juhu ħaruf kull familja, wieħed kull dar. Jekk il-familja tkun żgħira wisq biex tiekluh kollu, wieħed jieħu l-ħaruf flimkien mal-ġar tiegħu, l-eqreb lejn daru, skont in-numru tan-nies, skont kemm kull wieħed jiflaħ jiekol, hekk tqisuh il-ħaruf. Il-ħaruf ikun b'laqgħa difett, raġel ta' dik is-sena. Tistgħu tieħdu in-nagħaġ jew il-mogħoż. Intom żżommuh sal-erbatax ta' dax-xahar, meta l-ġemgħa kollha ta' dar Israel toqtlu bejn inżul ix-xemx u d-dlam. Imbagħad jieħdu mid-demm tiegħu u jroxxuh fuq il-ġnub u l-blata tal-bibien tad-djar fejn ikunu se jiekluh. Dak il-lejl għandhom jieklu l-laħam mixwi, ħobż bla ħmira, u b'ħaxix morr. u tikluh hekk. Għaddejkom imħażżma, bil-qorq f'riġlejkom u l-ħatar f'idejkom, u tikluh bil-għaġla. Din hi l-mogħdija tal-Mulej. Għax dak il-lejl jiena ngħaddi mill-art tal-Eġittu u nidrob lil kull min hu l-ewwel fost l-imweddin fl-art tal-Eġittu. bnedmin u bhejjem, u nagħmel ħaqq mill-allat kollha ta' l-Eġittu, jien Jaħweh. Id-demm ikun bħal sinjal tagħkom fuq id-djar fejn tkunu, u jien xi nara d-demm nibqa' d-dej, u ebda marda ma tiġi teqridkom meta jien nodrob l-art ta' l-Eġittu. Dak il-jum ikun għalikom jum ta' tifkira u intom tħarsuh bħala festa tal-Mulej. Iżżommu din l-osservanza bħala liġi għaż-żminijiet kollha li ġejjin. Il-Kelma tal-Mulej. Għas-Salm Responsorjali ngħidu flimkien. Il-Kalċi Mbierek huwa xirka mad-Demm ta' Kristu. Il-Kalċi Mbierek huwa xirka mad-Demm ta' Kristu. X'inrott lill-Mulej għall-ġid kollu li għamel miegħi? Ngħolli l-Kalċi tas-Salvazzjoni u isem il-Mulej insejjaħ flimkien? Il-Kalċi Mbierek huwa xirka mad-Demm ta' Kristu. Għażiża f'għajnejn il-Mulej hi l-mewt tal-ħbieb tiegħu. Jien qaddejtiehak b'għin il-qaddejja tiegħek. Int ħallejtli l-irbit tiegħi, flimkien, il-kalċi l-bierek u għax-xirka mad-demm ta' Kristu. Lilek noffri sagrifiċċju ta' ratti l-ħajr, u isem il-Mulej insejjaħ. Intemm lill-Mulej il-wegħdiet tiegħi quddiem il-poplu tiegħu kollu flimkien, il-kalċ imbierek huwa xirka mad-demm ta' Kristu. Qari mill-Ewwel Ittra ta' San Pawl l-Appostlu lill-Korintin. Ħuti, jien irċevejt mingħand il-Mulej it-tagħlim li għaddejt lilkom, jiġifieri li l-Mulej Ġesù, fil-lejl li fih kien ittradut, ħa l-ħobż, u wara li radd il-ħaj qassmu u qal, Dan hu ġismi li jingħata lilkom, agħmlu dan b'tifkira tiegħi. Hekk ukoll għamel bil-kalċi. Wara li kiel, qal, Dan il-kalċi hu l-patt il-ġdid b'demmi. Agħmlu dan kulmeta tixorbu, b'tifkira tiegħi. Mela kulmeta tieklu dan il-ħobż u tixorbu dan il-kalċi, intom ixxandru l-mewt tal-Mulej sa ma jiġi.

Nagħtikom kmandament ġdid, jgħid il-Mulej, li tħobbu lil xulxin bħalma ħabbejtkom jien.
Il-Mulej magħkom, qari mill-Evanġelju ta' San Ġwann. qabel il-fesgħa tal-Għid billi kien jaf Ġesù li waslet is-siegħa tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja għal għand il-Missier, hu li kien ħabb il tiegħu li kienu fid-dinja mħabbhom għall-aħħar. Waqt l-ikla, meta x-Xitan kien diġà webbes lil Ġuda ta' Xmul l-Iskarjota biex jittradih, Billi kien jaf Ġesù li l-Missier tah kollox f'idejh u li mingħand Alla kien ġie u għand Alla kien sejjer, qam mill-ikla, neħħa l-mantal minn fuqu, ħa fardal u rabtu ma' ħaddu. Imbagħad ferra' l-ilma fiż-żinġla u beda jaħsel saqajn lid-dixxipli u jxottomlhom bil-fardal li kellu ma' ħaddu. Meta wasal fuq Xmun Pietru u dan qallu, Int Mulej taħsilli saqajja? Ġesù wieġeb u qallu, Int għalissa ma tafx li qed nagħmel jien, tifhmu aktar 'il quddiem. Qallu Pietru ma jkun qatt li inti taħsilli saqajja. Wieġbu Ġesù, Jekk ma naħslekx m'għandek x'taqsam miegħi x'taqsam miegħi. Qallu Xmun Pietru Mulej mhux saqajja biss imma jdejja u rasi wkoll. Qallu Ġesù, Min hu maħsur m'għandux għalfejn jinħaseh li f'saqajh, imma hu kollu kemm hu nadif. Intom ukoll indaf, iżda mhux ilkoll. Għax hu kien jaf min kien sejjer jittradih għalhekk qal, M'intomx ilkoll indaf. Meta ħasslilhom saqajhom, libes il-mantar u reġa' qagħad fil-mejda u qalilhom, Tafu x'għamiltilkom? Intom issejħuli l-Imgħallem u l-Mulej u tgħidu sewwa x'hekk jien. Mela mela jekk jien ħsiltilkom saqajkom, jien li jien il-Mulej u l-Imgħallem, intom ukoll għandkom taħslu saqajn xulxin. Għax jien urejtkom x'għandkom tagħmlu, biex kif għamilt jien, hekk tagħmlu intom ukoll. Il-kelma tal-Mulej tifħir lilek issu. Nagħmlu ħsieb fuq din il-ġrajja sabiħa li qegħdin niċċelebraw illum ta' Ħamis ix-Xirka. Il-Vanġelu jurina li Ġesù tant iħobbna li tbaxxa għall-aħħar għalina. Tant ħabbna li ta ħajtu għalina. Ġesù ma ħamilx jarana mdawrin fiċ-ċirku tal-mewt. U ġie biex jirbaħ lill-mewt, u biex joħroġna mill-jasar tagħha. B'hekk kisser il-mewt, għadda mill-mewt għall-ħajja, u miegħu għadda lilna wkoll. Agħmel għid, l-akbar sinjal ta' mħabba. U dan kollu Ġesù wettqu f'ambjent ta' festa. Waqt il-sede tal-Għid Lhudi. Din il-festa waqt l-ikla, il-Lhud jiċċelebraw il-ħruġ tagħhom mill-Eġittu. B'din l-ikla Ġesù biddel is-sens ta' din il-festa Lhudija. Mil-lum 'il quddiem il-ħobż bla ħmira ma jfakkarkomx aktar fir-jasar tal-Eġittu. Jista' jsir ġismi maqsum u mkisser għalikom fuq is-salib. Il-kalċi bl-inbid sinjal ta' festa ma jfakkarkomx aktar fid-dħul tagħkom fl-art tal-ħelsien. Iżda jkun għalikom demmi mxerred għalikom. Demm li jħariskom mill-għadu l-kbir, ix-Xitan, mill-mewt ta' dejjem. U x'ġara iżjed? Li żgħar fost dawk li jkunu fuq il-mejda kien imuru li jaħsel l-idejn tal-mistednin kollha. U Ġesù li kien l-Imgħallem ħasel mhux biss l-idejn iżda r-riġlejn il-qaddejja, l-appostli tiegħu. Ġesù hawnhekk wera l-imħabba, l-umiltà, u s-servizz lejn il-bniedem. U jgħidilna, Agħmlu hekk intom ukoll. Jiġifieri li nħobbu lil ħutna bħalma ħabbna hu. Qbil għaliex ħajti tkun farsa jekk jien nagħlaq qalbi għall-għajri. Dak li intom tagħmlu mal-iċkan fost ħuti tkunu qegħdin tagħmluh miegħi. U għalhekk illum aħna msejħin biex nersqu lejn ħutna, biex nersqu lejn xulxin. Aħna li qed inġarrbu t-toqol tat-tbatija u tas-salib tal-ħajja. Għax meta nħares lejn Ġesù u nesperimenta kemm ħabbni, ma nistax ma nagħmilx mod ieħor. L-għatsa imfawra xxerred u timla lill-oħrajn. Forsi ħafna qed jgħixu ħajja li hija vojta għax m'għandhomx imħabba. Mingħajr l-imħabba l-bniedem imut. U forsi din hija waħda wkoll mit-tbatijiet ta' ħafna nies. U aħna lkoll illum imsejħa biex f'din is-soċjetà li qed ngħixu nuru permezz ta' mħabbtu lejna li Ġesù jħobbna, li Ġesù jħobb lill-bniedem. Għaliex Alla mill-mewt kapaċi joħroġ il-ħajja. Illum Ġesù jrid li jaħslilna riġlejna. Ejjew inħalluh jagħmel dan. Ejjew inħalluh jaħslilna l-qalb tagħna. Il-Papa Franġisku qal li Alla huwa marid bil-marda tal-ħniena. għax Alla jħobbna u jibqa' jiġri warajna biex jurina l-ħniena tiegħu, l-imħabba tiegħu, sakemm aħna nersqu lejh. Il-Papa ġab l-eżempju tal-missier tal-iben iż-żejt tal-parabbola li kien jitla' fuq il-bejt kull jum biex jarah mill-bogħod forsi jiġi, jtawwal u jistennieh jiġi lura. Meta ġie lura, għannqu miegħu u għamillu festa. Alla marid bil-marda mill-imħarrġin. U hekk jagħmel ħuti magħna lkoll. U għalhekk, ejjew inħalluh jħobbna bil-mod divin tiegħu. U lejn Ġesù, l-aħħar ikla li fett uriena tassew xi tfisser li nkun qaddej u naqdi lil oħrajn bl-imħabba. Pilatu ħasel idejh fis-sinġla biex jaħsel idu, m'għandix naqsa. Ġesù qabad iż-żinġla u biha ħaser li ġej l-appostli biex jurihom li l-aqwa poter huwa li inti taqdi, li inti tkun ta' servizz għall-oħrajn, ta' qadi għall-oħrajn. Hekk wera Ġesù mal-appostli u hekk jibqa' juri magħna. u li jagħtina llum filwaqt li nirringrazzjawk li ħallejtilna lilek innifsek anke permezz tal-Ewkaristija nibqgħu ngħossu u napprezzaw din hija l-akbar imħabba li aħna nistgħu nirċievu f'ħajjitna. Dan il-jum qaddis li fih il-Mulej Ġesù ħassel saqajn l-Appostli, b'eżempju għalina ta' mħabba fil-qadi ta' xulxin, nitolbu lil Alla jagħti s-salvazzjoni tiegħu lid-dinja kollha. Qum mal-Knisja tiegħek, Mulej, biex f'safa dejjem akbar tiċċelebra l-misteru tal-Ewkaristija, aħ saħħaħ dejjem aktar il-għaqda ta' dawk kollha li jemmnu fik, nitolbu. Ismagħna, nitolbuk, Mulej. Biegħed mid-dinja kull ma jista' jġib firda u tilwim fost il-bnedmin. biex jgħixu fis-sliem ta' Kristu l-jiem kollha ta' ħajjithom. Nitolbu. Ismagħna, nitolbuk Mulej. Sejjaħ b'ħbiberija sħiħa miegħek dawk li tnuf iridhom minnek, biex bil-ferħ jiċċelebraw magħna l-Għid il-kbir tal-Mulej. Nitolbu. Ismagħna, nitolbuk Mulej. Seddaq l-għaqda ta' bejnietna, biex ikun hemm fostna rabta sħiħa Sa ma niġu ngawdu wiċċek fis-sema, nitolbu. Ismagħna nitolbu Mulej. Mulej Alla li tista' kollox ilqa' t-talb li qegħdin nagħmlulek aħna u niċċelebraw l-aħħar ikla ta' Ibnek Ġesù qabel ma miet għalina u agħtina li nikbru dejjem aktar f'imħabbtek.

Dan is-sagrifiċċju tagħna jkun jilqa' l-Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja Mqaddsa kollha tiegħu. Aħna hawn niċċelebraw, Mulej, dawn il-misteri kif jixraq, għax kull darba li nġeddu t-tifkira ta' dan is-sagrifiċċju, iseħħ l-għemil tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Amen.

Għax bil-passjoni ta' Ibnek li salvatna l-bnedmin kollha għarfu jħossu li għandhom jistqarru l-kobor tiegħek, meta bil-qawwa tal-għaġeb tas-Salib sar ħamm mid-dinja u feġġet is-setgħa ta' Kristu msallab. Għalhekk, Mulej, aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha, infaħħruk u bil-ferħ intennulek, Qaddis, qaddis, qaddis, Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija mill-glorja tiegħek, Osanna fil-ogħla tas-smewwiet, imbierek min ġej f'isem il-Mulej, Osanna fil-ogħla tas-smewwiet. Qaddis tassew int Mulej inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesù Kristu. illi meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħall ħobż, ratti l-ħajr qasam ta lid-dixxipli tiegħu u qal, Ħudu u kulu lkoll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.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
Għalhekk aħna u nagħmlu dan, b'ifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesù Kristu, noffrulek, Mulej, il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u droddulek ħajr għaliex għoxbok tilqagħna hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jgħaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar, Mulej, fil-Knisja tiegħek imxerrda mad-dinja kollha. Wettaqha fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenn għalina lkoll nitolbuk, agħti lilna wkoll il-wirs tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqaddsa Omm Alla Marija, ma' żewġha San Ġużepp, mal-Appostli, ma' San Ġwann tas-Salib u mal-qaddisin kollha illi għexu fil-ħbiberija miegħek sa mill-bidu tad-dinja. Agħmel illi magħhom infaħħruk u nsebbħuk, Ġesù Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek, Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu s-Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu flimkien it-talba lill-Mulej Ġesù għallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna, li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tixrid iżda ħlisna mid-deni. Ħelisna nitolbuk, Mulej, minn kull deni, agħtina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-hena u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesù Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesù Kristu li għedt lill-appostli tiegħek, Inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Agħtiha s-sliem u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix u ssaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll.
Minn qalbkom nagħtu din il-paċi lil xulxin.

Dan hu l-Ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, henjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-Ħaruf. Mulej, ma jixtoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun fejn.

Ngħidu wkoll it-talba lill-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku. Qiegħed jagħmel f'dawn iż-żminijiet li aħna qegħdin ngħaddu fihom, żminijiet diffiċli, imma li jridu jgħinuna biex inkomplu nitfgħu l-ħarsa tagħna fuq il-Mulej Ġesù u nittamaw fih. Missier Etern li tista' kollox, il-kenn tagħna f'kull periklu, lejk aħna nduru meta nkunu mħabbtin u mtaqqlin għax inti sserraħna. F'fidi nitolbuk biex tħares b'kompassjoni fuq dawk milquta, agħti mistrieħ etern lill-mejtin u farrax lill-imlikta. fejjaq il-morda, serraħ fil-qalb il-moribondi u kun ta' saħħa għall-ħaddiema tal-kura tas-saħħa u għerf għall-mexxejja tagħna. Agħtina nitolbuk il-kuraġġ li nilħqu lil dawk kollha fil-bżonn bi mħabba, sabiex flimkien inkunu nistgħu nagħtu glorja lill-isem qaddis tiegħek. Ammen.
Issa nagħmlu t-tqarbina tax-xewqa. Ġesù, jiena nemmen li inti tinsab tabilħaqq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija, sagramentalment. Nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejjgħaddi, Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' inħobbok għal dejjem. Amen.
Nitolbu. Agħtina, O Alla li tista' kollox, li kif fid-dinja nissaħħu bl-ikla ta' Ibnek, hekk ukoll ikun jistħoqqilna nissiebbħu miegħu fl-ikla ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen.
Mulej magħkom.
miegħek ukoll. Iberikna Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Amen.
Inbierku lill-Mulej, inrodduh ħaj lil Alla. Issa kif tispiċċa din l-Ewkaristija, sejrin nagħmlu s-seba' visti lil Ġesù Ewkaristija. dawk kollha li qegħdin jarawna permezz tal-Facebook u forsi għandhom ukoll il-booklet li aħna konna ħejjejna propju għal dawn il-mumenti, jista' jsegwi minn dan il-ktieb li konna ħriġna aħna, il-parroċċa tagħna. Għalhekk nitolbukom biex tagħtuna ftit mumenti sakemm aħna nippreparaw ħalli ftit mumenti oħra flimkien nagħmlu s-seba' visti lil Ġesù Ewkaristija.